Maitei rory temimbo'ekuéra, mba'éicha jahechamíta hína ñane rembiaporã ko ára pegua. Ñamba'apóta ñanearandukápe togue porundy pa guive porundy pa irundy peve. Buenos días, cómo estamos? Vamos a trabajar en nuestro libro de guaraní de la página 90 al 94. Pépe jareko hína péicha. Jareko ñe'ẽnguéra, ñana ty, ñana ndy. Ha pe amongoráta hína pe ipu porãvéva guarani, ñana aty ipu vai, ahã, ni ñana ndy ipu porã amongoráta. Mesápe, mesáme, ipu porãve mesáme amongoráta. Nde kangy ko ne kangy, ipu porãve ne kangy. Ombo guejy, omo guejy, ipu porãve ombo guejy. Mandu'arã, para rrekorda, guaraníme ipu porã vara ñe'ẽnguéra. Upéva rupi heta jey oñemoambue ñe'ẽ térã ñe'ẽpe hetai ojehupyty hag̃ua ku porã jeheróva tĩgua purã gatu, ñemboheko. En guaraní debe sonar agradable las palabras, por eso se cambian las palabras o partículas para lograr la eufonía que se denomina armonización nasal. Ápe jarekohína ñe'ẽ térã ñe'ẽ pehetái ohóva ñe'ẽ jurugua ndive. Tenemos un listado entonces de partículas o palabras que van acompañando a una palabra oral. Y en la siguiente columna ojepuru ñe'ẽ tigua ndive tenemos palabras o partículas que acompañan a palabras nasales. Next. Upe jareko ápe tembiaporã he'i, Amoĩmba ko'ã ñe'ẽ techapyrãgui, completo estas palabras con los ejemplos más arriba, ¿verdad? Entonces, camisa ha'e hína peteĩ ñe'ẽ tigua, es una palabra nasal, entonces voy a buscar qué palabra o qué partícula de esta columna le va a acompañar.

Ha pejareko hína ñande, ñande. Ha pejareko angirũ. Angirũ es una palabra nasal, entonces le va a acompañar ñande. Og̃uahẽ, entonces es nasal, le va a acompañar mbota. Sapatu es oral, entonces le va a acompañar nde. Sapatu va a ir con oral. Irũ es nasal, entonces va a llevar nguéra. Hãi es nasal, entonces va a llevar ngua. Pytyvõ es nasal, va a llevar ño. Mandi'o es nasal va llevar un ly. Mymba es nasal va llevar un guéra. Okirirĩ es nasal va llevar un eve. Tavy es oral entonces va llevar mbo, ombotavy. Ombyai es nasal va llevar entonces mba.

Ka'a. Oiko je, oiko jeraka'e peteĩ karai ohayhuetereíva itajýra peteĩ, peteĩ mitãkuña iporãva ha imarangatúva. Itúva hakateñeterei hese ha ndoikuaái mba'épa ojapóta ani hag̃ua ojuhu chupe, ojehu chupe mba'eve ivaíva, ha ha'e oikuaa ko yvy apére oĩha heta tekove ñaña. Upévare pe karai ogueraha mombyry itajýrape, okyhyjégui umi mba'e vaígui, oho avei hendive hembireko. Heta oguata rire oike hikuái peteĩ ka'aguy tuichávape ha upépe opyta oiko hag̃ua. Upépe peteĩ karai oñemitỹ ha sapy'ánte oĩ ára ndoguerekóiha mba'eve ho'u va'erã, upéicharamo oheka ka'aguýre yva térã he'íra ho'u hag̃ua. Heta ára upéicha ohasa asy ko'ã mba'e nomokangýi chupekuéra ha ko'ẽ ko'ẽrente oñemitỹ hikuái. Peteĩ jey og̃uahẽ hogapekuéra peteĩ karai tujami ha he'i óga járape, Ikatúpa apytami ko pyhare akemi pende rógape? Omoneĩ chupe óga jára ha he'i itajýrape. Tereho che rajy umi mba'emi jarekóva ñane rembi'urãme. Ko karai, eme'ẽ ko karaípe, oime'arã ko iñimbyahýi. Ha upéicha ome'ẽmba umi mba'e oguerekóva umi karai poriahúpe. Upéi ko'ẽ rire pe karai ojekuaauka óga járape ha'eha Ñandejára remimbou, he'i óga járape, Ñandejára ningo ohepyme'ẽse ndéve reñangareko porã rehe nde rajýre, ani haguã ojehu chupe mba'eve ivaíva, ha omano'ỹ haguã araka'eve Ajapóta chugui ka'avo. Ág̃a guive ñahenóita chupe ka'a. Heta mba'e vai ha iporãva ikatúta ko'águi ojejapo. Nde rajy araka'eve nomanomo'ãi. Oñe'ytĩramo jepe hakã heñói pyahu jeýta ha iporãitevéta. ha péicha ko mitãkuña porãgui oiko pe mba'e ojepurúva heta mba'erã ha ojekuaáva opárupi hérava ka'a, péva oha'íva pe upéicharõ Pedro Molinies. Bueno, entonces acá nos habla de la leyenda del ka'a.

Néi, tembiaporã, amongora petai ombohovái porãvéva porãve, encierra la letra que mejor responda a cada pregunta. Mba'épa he'ise ko ñe'ẽ joaju heta ára upéicha ohasa asy que significa la expresión imboriahueterei o mba'apoiterei oikoreieterei osapy'ánte ndoguerekói ho'uva'erã? Péva ha'e hína guacha osapy'ánte ndoguerekói ho'uva'erã. Mba'épa he'ise ñe'ẽ joajúpe itúva hakate'ỹterei Hese, he significa la expresión que su padre es bondadoso, que su padre la cuidaba, que su padre la amestinaba, péva ha'e hína upéicha. Mba'e ñe'ẽrépa ikatu ñamyengovia kóva ñane rembi'urã, porque palabra podemos reemplazar, péva ha'e hína hi'upyrã. Ambue toguépe jareko péicha. Qué significa en esta oración la palabra subrayada Ñandejára ko ohepyme'ẽva'ekue ndéve, ohepyme'ẽse. Entonces quiere decir he reconoce. Mba'éguipa mitãkuña isy ha itúva oho ka'aguýre? Okyhyjégui mymba vaígui ha'ekuéra omba'apose ka'aguýpe. Ka'aguýpe oĩ heta mymba ha karai ndoipotái oiko mba'eve vai itajýra. La opción correcta la C. Ndéva ha'e. Mba'éipa Tupã ojapo kuñataĩgui ka'a? Ha'e hína ikatupyrygui pe kuñataĩ ndaipotái mitãkuña omano araka'eve, péva ha'e hína pe ñe'ẽ oho porãvéva la A. 3.7 Mba'éichapa oiméne karai, kuñakarai ha tajýra pe karai tujamíme opyta hag̃ua oke hogayguakuérape? Okyhyjégui hikuái pe karai Billy oipotágui hikuái ojapo pe kuñataĩgui ka'a imarangatu ha ipy'aporãgui hikuái, péva ha'e hína pe roĩporãvéva, che imarangatúgui. Mba'e ojapo karai ka'aguýpe? Oiko rei oñangareko itajýrare omba'apo ou ojepy'apy. Omba'apo. Upéi he'i, Mba'e ñejoaju ha'e moñe'ẽrakuaa rapaite la idea central del texto karai ojapo pe kuñataĩ peteĩ, kuñataĩgui ka'a, Ñandejára guerohory oho va'ekuépe oiko ka'aguýre, túva ha isy ha kate'ẽterei kuñataĩre, Ñandejára rembiguou ojapo kuñataĩgui ka'a. Ha'e hína upéicharõ. Ñandejára ningo ojapo iñakãigui ka'a. Upéi he'i, Mávapa ñe'ẽjoaju he'íva moñe'ẽirãme ndoikóiva? ¿Qué oración expresa algo que corresponde al texto? Entonce, karai hekate'ỹi tajýra rehe. Karaípe omoirũ hembireko, ha'ekuéra oguereko katu pe ho'u g̃uarã, péva ha'e hína guáicha ndohóiva, no está en el texto. Mba'e ñe'ẽ joajúpa oipuru vai, vaíva, manduhẽ, pu'atã, acento tónico, Mba'e ñe'ẽ joajúpa pe oipuru vai, vaíva, manduhẽ, pu'atã, se utiliza incorrectamente. Karai oguerokyhyje itajýrape, Karai ogueraha itajýra hembirekópe ka'aguýpe, Ka'aguýpe ho'u hikuái yva ha eíra, Mitãkuñágui oiko ka'a. Jahechamíta oguecha ko'ãpe ja, mávapa oguereko vai hína? Péva ha'e hikuái oipuru vai, opción C. Mba'e iñejoajúpa pe oipuru vaíva tĩgua rechaukarã que utiliza mal la armonización nasal? Ka'a ojepuru heta mba'erã Ñandejára remimbou, péva ha'e ojepuru vai, ápe, oĩna i, m rire, eme, rire niko te'ẽi, después la m no es necesario poner el atilio nasal porque la m ya le nasaliza. siéndo una konsonánte nasál. Upéi he'i mba'e ñe'ẽ jajopa oĩ porã orasión korrékta, upe karai rohayhueterei tajýrape ha'ekuéra ñañemitỹ upépe, ikatúpa opytami ko pyhare pe ko'ápe, karai hemireko iñayhuete, la opción que está correctamente escrita es la C. Upéi he'i mávapa ha'e ko ñe'ẽ ha kate'ỹeterei he'i sellojáva su sinónimo, oguerohoryeterei, omomba'eterei, imo'ieterei, ohayhueterei, omomba'eterei oguecherõha. Mávapa ko ñe'ẽme pyhare he'ise avýva su antónimo? Pyhare, upéicharõ ha'e hína ára, su antónimo día. Upe jarekohápe ipahápe, che significa la oración la palabra subrayada Ñandejára ohepyme'ẽta ndéve, reconoce. Mba'éguipa mitãkuña isy ha itúva oho ka'aguýpe? No pe ajahecháma voi. Pe pevénte ñane rembiapo upéicharõ ko ára pegua, jajohecha jey peve aguýicha.